Bonjour! Bonjour Bravemond e benvenguts sul lo platèu de Telemiroir per lo moment de lengua nòstra, d'occitan, de provençau e uèi ai convidat un parelh, un couple, se volètz, dos amis, dos amis que son de la companhiá Gargamèla e vos dise bonjour Aneta. Bonjour Luisa, fa plaser de te veire. E bonjour Jan. Bonjour Luisa.
Alòr, l'Anèto es a Neuclement, eh, Neuclement, a Neuclement, e lo Jan Ebrard tanben que, de, de qu'es ton ròle dins la companhié, tu, Jan? O, mon ròle es de, d'ètre actor, d'ètre, de trabalhar a l'administracion de la companhié, de cercar de, eh, mejans de produccion. D'acòrdi.
E Anna, Aneta, de qué fas tu? E ieu sieu directrice artistica, se dis. Es a dire que ieu escriu, jògui, canti e fa la mise en scène quand n'as de besonh, quand n'avèm de besonh. Quand jògui, ieu vòli pas metre en scène fasent venir quauqu'un de l'exterior, autrament Que pòs pas tu faire, que sies actrice.
I a de temps que la companhiá existís? Fa 20 ans.
20 ans. Es un anniversari, aquesta errada. Ah oh! Oh! Es una bona novèla, aquò la faudrà pas mancar. Donc, ai enveja de vos demandar un pauc de qu'avètz fach. Save que s'es vengut l'an passat, per çò que lieu a l'Institut d'Estudis Occitans de Gard vos a fach venir. Per una comanda, una creacion, qu'èra. A l'estrangier estrangier, es a dire es una pèça que parla de tot çò qu'es pas nosautres, qu'es l'autre, çò qu'es diferent. E aquela pèça èra jogada per Jean Ebrard, l'avieu escricha, e per una comediana que ven de l'Occitània italiana, del Piemont, e que se son vivian al lòc quauques musicians notabels que ven del circ e s'es plan passat avent jogat seis còps dins lo gar e 20 còps, 14 en decembre e 5 dins lo mes d'abriu, per es lo Conselh General de l'Aveiron que nos a fat venir e mercé plan a l'IEO que nos a comandat aquel espectacle. espectacle. E fuguère contenta, urosa de veire aquel espectacle, lis enfants se regalèron, li grands tanben, e anam veire quauquis imatges de l'espectacle de la pèça que se dis L'estrange estrangier. Bonjorn, monsieur le doctor parle plat, cosi anatz? Bonjour, parla lo trompet!

Ai mal, perque mon nas es rouge. E i en a qui se moque de moi. E vesés?
Vesés qu'aquò boulèc òe e que aquò es agradiu. E èm important tanben de faire sentir is enfants l'importància du respièt de diferéncia. Ma save que i a agut un autre espectacle, o recampament que lo recampament dis enfants que fan 12 ans dins Gard se passe totjorn a la fin de l'annada escolara. De qu'avètz fa? Ah, i a dos ans avèm avèm fach un espectacle que se sonava Lo viatge d'Esquiròl, es l'istòria d'un esquiròl que se'n va a travèrs lo país, que va a Carcassona, puèi se'n va Dins lo gebau d'an per veire lo lop aprèp de va fins a la mar e cada annada fa 12 ans cresi aquesta annada qu'avèm fach los espectacles per los recampaments des efants que fan lo sitan a l'escòla primària donc aquesta annada sabèm pas encara çò que va se passar me podèm benlèu gaitar un bociu de l'esquiròl. Ah se vos, justament podèm veire les imatges de l'esquiròl que foguèt donat

fòrça agradiu e fòrça ric. A lo rodar, Aneta, de qué fas coma espectacle? I a un espectacle de cançon que ieu fach amb Emily, l'espectacle es aquí, Chanson de femme, cançon de femna, canti de dòna. Es un espectacle mai de cançon de femnas d'Itàlia, del Piemont, de Catalonha, d'Occitània, del país galés tanben. E aquel espectacle se jogarà lo 12 de febrier a la sala del Maquis a 20 ora 30 a Sent Ipolit Delfòrt e puèi lo 8 del mes de març al Tele per la jornada de las femnas al Telemac Teatre a Nimes.
E puèi i a un autre espectacle qu'avèm fach per la comunutat de comuna de Vesenòbre en 2004 que se son La Quimèra, qu'es l'istòria de Jean Cavalier que moriguèt governèur general de Jersey, Jean Cavalier lo grand capitan de la Camisard, hein, des protestants huguenots. E aquò va se jogar a au Vigan lo 15 de febrier e a Corbès lo 17 de febrier. Vaquí, per çò que se guide. I a un molon de data, mas crese que per trobar l'agenda d'Ann e de la companhiá Gargamèla, sufís de picar Gargamèla sul l'ordenador e sus internet i a lo siti de la companhiá e aquí tot lo programa. Crese que i a de projècte per lo recampament des enfants de 2008, i aurà un espectacle? Ah, aquò nos serie agradiu, serie bon per nosautres mais e per tot lo monde, mais sabi pas encara perque devièn aver una responsa a la mitat de febrier. Ah, e aquesta annada nos an mandat los libres lo, lo, es sus lo. Lo tèma. Çò qu'es e lo tèma e sus çò qu'es estrange e çò qu'es pas es donc donc que Çò qu'es pas parier fin finala. L'encontrada e l'angloseta. Vaquí. E N'i a un qu'es tot ponchut e l'autre tot rond es aquò lo principi? Ah oui, i a de diferéncias, de problèmas de diferéncias. Aquò es per los enfants. D'acòrdi.
E pièi i a un autre caus a l'entorn de Max Roquette. Nos vòs dire un pau çò qu'es? Aquesta. Vaquí l'òme.
Ah, ben Jean.
Vaquí l'òme, Max Roquette. Vò, vaquí.
Bon, i a 10 ans avèm fach un espectacle, Lo jòc de la cabre e l'endevinhaire, sus Max Roquette, sus dus pèces de Max Roquette, tot en occitan. e los Amistats Max Roquette per lo centenari de la naissença de Max Roquette aquesta annada 2008 nos an demandat de de faire un espectacle e ambe lo Jean-Claude Fauré Fauré avèm causit de montar la pastorala del Volurs. Donc, laissi Jean presentar lo projèct administratiu e après tornarai parlar.
Donc, la pastorala del Volurs a una coproduccion, Gargamel Teatre, la region Languedoc-Rossillon, Velèu la region Midi-Pirenèu, la l'Institut d'Estudes de, ah, l'IEO 31, amb lo festival Occitània, lo festival, lo festenal tanben de Ròdes, la Estivada, serà jogar per la l'Universitat Occitana d'Estiu, al mes de julhet, tanben. Vaquí per lo costat administratiu. D'acòrd, e son de temps fòrt as parlat de l'universitat occitane d'estiu que i a d'espectacle, as parlat de l'estivada de Rodés que en avairon recamp un molon de gent, qu'es la festa granda, qu'es la veirina de l'espectacle, de la creacion culturala occitana, donc i seres Lo festival d'Occitània tanben. Ma cresi que es pas aquí que i aviá una lectura de Freire? Si, si, ja vòli parlar un pauc d'aquela pèça. Bon. Aquela pèça qu'es fòrça interessanta perque es estat escricha dins las annadas 50, 1950, e a aquesta espòca Max Roquet èra fòrça interessat per lo teatre irlandés e de Synge. E a escrich aquelo pèça en sonhant aquel teatre irlandés. E dins aquel teatre irlandés i a las gents son paures, es la campanha, son donc aquel istòria son dos paisans la nuèch de Nadal e a l'entorn de l'ostal i a tres bolurs. E i a dus bolurs que nos fa un pauc pensar a dos Saint-Logi, un SDF de uèi, es una pèça remirable per que podrieu se passar ara. E podèm vos legir la debut de l'espectacle, donc la nuèch de Nadal, es Calista, es el que farà Calista, Calista lo paisan e sa femna Ginèbra, es pas ieu que lo jogarai, mai anem lo legir. Fai qu'a dich com aquò que vendrie pas. Aquí.
Alara las fèstas, quand òm as lo mai de besonh d'eles, vòlon pas trabalhar. Aquí los paures ne farem pas jamai res. Quand i a d'òbra, vòlon festejar. Quand se chaume, voldrion de trabalh. E bramo, un crido! Aquò's los rics que devon arribar a pas res faire. Es totjorn los rics que pagon. A de qué servís d'èstre rics? Subretot que, ric, agos los autres qu'o dison. Sei pas tant ric qu'o dison.
Ric es aquel qu'a lo coratge de se passar dels autres. Aquí, mas eles, ai mon mai esperar que los autres paguen per eles. Vesenc, aquo es la de buta. Donc, me semble Çò qu'es important es de saupre que Annette qu'es adjunta a la comuna de Conqueirac e qu'es tanben delegada a la comunitat de comuna Cévennes-Garriga a totjorn lo souci de faire programar de d'espectacles occitans dins sa comuna e que faudrie que siegue parier de pertot. La farai venir un autre jorn belèu per desenvelopar aqueu circuit a per lo moment Vos dève gran mercejar toti dos d'èstre vengut nos presentar vòstris accions e vòstre travalh. Gran Mercé mercé. pla adiciatz a benlèu, Lisa. Alèu. Alèu.
Brave mon Deu reveire o cò que ven.